Ħafna nies, mhux ħafna, kważi kollha, laqas biss ikunu jafu x'jikkonsisti l-NPICU jew għal xiex tarbija tista' tispiċċa l-NPICU. L-iskor isir fuq il-kulur, jekk hux mitluq għat-tarbija bħala nifs, orrejt, ġifieri dak li tista' ssjahha l-pedjatra. It-tobba tagħna jkunu on ward 24 hours, jiġifieri dejjem għandna t-tobba on call. Nagħlmuhom ukoll il-basic life support. Okay. Ġifiri trabi li jitwildu specialment primaturi, nuru għan basic life support aħna u
Nilqakom għal episodju ieħor ta' kelmiet ma' Bambinelli. Illum għandi mistiedna li kienet magħna wkoll fl-istaġun li għadda, il-Kajli,

Sfortunatament ikun hawn trabi li jkollhom bżonn jidħlu l-MPICU u naħseb hija xi ħaġa li fil-verità tant meta nassoċjaw it-twelid ta' tarbija ġdida ma' ma xaġa pozittiva u jalla jkun hekk fil-verità. Li forsi jew nibżaw jew ma nkunux irridu nitkellmu fuq in-negattiv jew what can go wrong fil-verità. Għax ngħidu aħjar ma nitkellmux fuq sambat jekk jiġri naraw. Imma naħseb li jiġri mbagħad meta l-om ma tkunx taf x'sejr jiġri, ix-xokk jew it-trawma tkun ikbar. Allura nħoss li hemm bżonn forsi nqajmu ftit kuxjenza eh, fuq x'jiġri meta it-tarbija jkollha bżonn l-MPIC għalkemm forsi mhux kull tarbija jkollha bżonn, xorta jkun hemm naħseb percentaġġ li ħa ngħidu hekk. Huwa mhuwiex żgħir li jkollhom bżonn li jkollhom bżonn jgħaddu minn din il-fażi, so huwa tajjeb li nqajmu ftit kuxjenza ta' x'jiġri u ma jiġrix ħalli jekk omm għal ħares qatt ikollha bżonn tgħaddi minn din l-esperjenza li nqas tkun ftit informata ta' x'ser jiġri u ma jiġrix. Nilqak magħna. Grazzi Abigail.
Eżatt, kif qed inti ġifieri ħafna nies, mhux ħafna kważi kollha, laqas biss ikunu jafu xi konsisti l-MPICU jew għal xiex tarbija tista' tispiċċa l-MPICU. Nafu li trabi jitwildu primaturi ħa jiġu l-MPICU, ġifri meta nsemmu preterm, aħna jiġu għanna minn 23 weeks, u l-MPICU jikkejter jasa 3 snin. Ġifri anka dik ħafna nisma jafu ix. Sa 3 snin jiġu għanna, ma jmorrux l-ITU tal-gbar, wara 3 snin imorru l-ITU tal-gbar. Illa li MPICU fil-verità huwa ITU. Neonatal Pediatric Intensive Care Unit. Allura aħna nikkaterjaw anka l-pediatrics. All right.
Fl-MPICU il-unit bħala unit huwa mqassam fi tliet biċċiet. Il-parti intensiva, il-parti fejn ħajkun hemm tfal ivventilati, tfal li għandhom bżonn aktar kura intensiva, għandna l-unit li nsejħulu aħna ngħidulu bħala unit fejn jidħlu tfal li forsi għandhom bżonn daqsxejn ta' drip, issa nispjega xi xiġu ta' mhm. forsi bid-drip jew jew bħala monitoring jew antibiotics. Umbat għandna n-nursery li minn hemmhekk umbat jekk alla jrid it-tfal jerġgħu jiġu lura mal-ġenituri. u fin-nursery jkun fadlilhom l-aħħar ftit forsi kemm jiżdiedu ftit fil-pace, jiġifieri feed and grow, dik li ngħidulhom feed and grow aħna, għax jintbagħtu d-dar 'il fuq minn two kilos, jekk inkun qed ngħaġġel u qed nidħol f'ħafna, ġieli jibdew ġejjin, waqqafni u għidli ta'. tfal minn fuq 2 kilos jintbatu id-dar jekk kollox ikun sew sew. All right. Ġifieri less than 2 kilos jibqgħu għandna, over 2 kilos il-biċċa hi li l-MPICU għax ġieli jkun hemm ġenituri li jisimgħu dawn l-affarijiet dawn il-kriterji ma tantx inħobb nidħol fihom għax jisimgħu lilhom u jgħidu li pereżempju imma l-baby tiegħi laħaq 2 kilos kif għadni ma ħadtux miegħi id-dar, mhm. ikun hemm ħafna iktar underlying cause. Ah, mhux hekk, ġifieri jien li dejjem ngħidulhom il-ġenituri li aħna ma nħallu l-erbda tarbija l-MPIC u għal xejn, aħna nieħdu gost li t-tarbija ħad tiġi id-dar mal-ġenituri wan għax ħajkunu lura fih dan il-ġenituri u tu ovvjament giving the human resources u l-spazju li għanna fl-MPIC u tajjeb li xi kultant ikonna tfal li jiġu discharged. Oh, żgur. Però ikun hemm kriterji oħra li dik imbagħad jiġu diskussi anke mat-tobba ġifieri mhux aħna biss. Aħna ma naqbżu qatt li tobba ovvjament ikun hemm diskussjonijiet bejn il-ġenituri u bejn it-tobba tul l-istej tagħhom l-MPICU. Dejjem inżommuhom updated il-ġenituri ġifieri ċemplu ntuhom in-numbers x'informazzjonijiet ma ntuhomx over the phone minħabba raġunijiet ta' privacy anke mhm. ħabba tfal għax dan jista' jkun ċemplet in-nanne u ċemplet it-tija u tgħid li jiena l-mami ta' Kajli. Eżatt. Sewwa, allura dik iridu jifmuha wkoll għax ġili naf li jkunu rrabjati l-ġenituri għax forsi jkun iridu jkunu jafu ċertu informazzjoni fuq it-telefon dak il-ħin minħabba l-fatt li l-ġenituri jiġu minn wara s-sija u nofs Aħna l-MPICU. All right, jiġifieri l-MPICU il-ġenituri ma jkollhomx aċċess inħin kollu għat-tarbija. Peress li fil-ħodu jkun hemm il-ward round, il-ġenituri jistgħu jidħlu mis-sija u nofs sa sitta u nofs ta' filgħaxija. Ok. Ġifri għandhom naqa' mhux ħażin bħala ħin. Sfortunatament din kienet differenti waqt il-COVID, ġifri mill-ħaq żmien il-COVID fl-MPIC u kull ma kien ikollu sa tej biss, tej li ħaterġa semmi imma biex ġenituri li għaddew minn dik it-trauma tal-Covid fl-MPIC u fl-isptar kollu wkoll għax nisaħel suħidhom u hekk eh, jiddispjaċini ħafna x'laqas nimmaġina li jkollok tarbija f'kura intensiva u kull ma tista' taraħħa satejn. Imma bħal ġajna mis-sija u nofs sa sitta u nofs, u mbagħad jerġgħu jistgħu jitlu isu mit-8 neqsin kwart U jistgħu jagħmlu l-lejl sħiħ sa filgħodu. Right, jistgħu jagħmlu l-lejl sħiħ, all right, jiġifieri il-ħinijiet għalkemm huma differenti minn meta jkollok it-tarbija miegħek. Mhumiex daqshekk restrittivi li ħajaffettwa l-bonding, pereżempju.
U l-bonding iridu jagħmlu il-ġenituri, ġifri aħna nofru dawn il-ħinijiet, nifhem li hawn minn forsi għandu tfal oħra, mhm. min forsi jgħidlek nippreferi ħankompli naħdem issa. Mm

Xorta jista' jsir, Ejwa. ovvjament jiddependi ċ-ċirkustanzi ta' tarbija Issa sewwa. anzi qed naħdmu fuqha biex anka tfal ivventilati. All right, ħabba Intu ħabba daw għom- kont qed eżatt, nirreferi intu fil-verità. għom Kangaroo care ngħidula em, u anka li kemm jista' jkun ninkoraġġixxu lilhom anka tem tekspressja u mbagħad xi Kont ikun jista' ħansaqsijilek. l-baby Aħna ngħinuha, però mbagħad hemm il-breastfeeding clinic għax aħna l-MPIC huwa mqassam bejn nurses u midwives. Jiġifieri n-nurses huma mħarrġin f'dawn l-affarijiet, però xi kultant imbagħad jirreferu għalina l-midwives biex ngħinu iktar forsi waqt breastfeeding u dawn l-affarijiet. Però given again kif konna qegħdin ngħidu l-human resources xi kultant tkun iktar diffiċli. Allura ngħidulhom jew jmorru pereżempju il-breastfeeding clinic, ehm, jew kellha sakemm idumu s-sala Eh, jgħinuhom il-midwives tas-sala stess u li ekspressjaw iġibu nagħtuhom li trabi. Umbat waqt il-visiting hours jistgħu jagħtu breastfeeding dirett, ovvjament dejjem jiddependi fuq ċirkostanzi tat-tarbija. Jekk it-tarbija tkun stabbli u mhm. ma jkollix per eżempju jena fil-phototherapy per mhm. eżempju, għarrajt li namluħ id-daw li l-UV namluħ meta ikollhom il-bilirubin oli. Mhm. Sewa, f'dawk iċ-ċirkostanzi mhux ħanevitaw ma ħandit persen ngħidulhom ma kemm jista' jkun it-terapija tibqa' d-dejja. Tibqa' d-dejja allura ma ntawlux mhm. l-istej tat-tarbija hemmhekk. Issa, min jiġi għanna, għax naħseb wasalt ġejt naqa. Ejn nibdew minn meta it-tarbija titwielet. It-tarbija titwielet, xieġri ma li tarbija titwielet. Naf li jisiru xi assessments mela. għax nibda narhom meta kelli l-esperjenza jiena bitfall u għalunna wkoll il-midwives waqt il-parent craft li jsir xi tip ta' skor. Tispjega mela, nafsit fuq u jekk. L-skor jgħidu li l-abgar skor. Ok.
Issa dak it it-tobba, mhux il-midwives, ovvjament il-midwives li jkunu fuq il-labor ward, dawk it it-tobba. Issa, Lil min jagħtuh dan l-iskor, mela liċ-Ċesarji kollha, u min ħa jeħles vaginal birth, all right, dawka skont kif titwilet it-tarbija, ġifieri dik imbagħad jekk il-midwife tara li t-tarbija forsi għadha mitluqa, nagħtu każ jekk l-omm ħadet xi petidin, pereżempju, all right, l-injection tal-koxxa minħabba l-uġigħ, dak jekk it-tarbija tinħeles within two hours li tkun ħaditha l-omm jaf ikollha xi repercussions fuqha, right? Jaf taffettwa Mhux qed ngħid hekk biex inbeżża'. Qegħda hemmhekk biex tintuża, hija pain relief tajba ħafna. Just jekk il-ħlas b'hekk għax ġieli tisma' Imma ma tatnix, tlabt għall-uġigħ u ma tagħtilix. Mhux ma tajnilekx biex inkunu kattivi, ma nħobbu naraw il-ħadd fl-uġigħ, anzi qegħdin hemm u jintużaw ħafna, alright, anke l-epiduril u hekk, però. il-peti din l-iktar li tista' taffettwa t-tarbija bin-nifs. U jaf titwilet mitluqa, mhux dejjem, però jekk titwilet ta' malajr u mbagħad wara li tkun ingħatat il-pedi din, bekk ngħidulhom sa qisu 7 centimeters, minn 7 centimeters il fuq, id-dilatation tal-omm nippruvaw nevitaw. All right, għax imbagħad ikun fadal il-klass ikun qed jipprogressa. Mhux għal kulħadd l-istess għax jaf min jeħel lejla ħarja f'. U hija ma on the whole. Imma on the whole jekk jgħaġġel u bil-petidin ġeneralment jgħaġġel iktar għax l-omm tirrilassa, jekk it-tarbija tkun għadha fiha, il-petidin għax din tgħaddi fit-tarbija, jaf ovvjament titwieled na iktar mitluqa u iktar għajjiena t-tarbija wkoll. Hemm mediċina li jintuha biex ngħinu lit-tarbija. All right. Sakemm jista' jkun nevitaw li jiġru dawn l-affarijiet. So meta ħa jkollok vaginal birth, hemmhekk skont il-midwife kif tara lit-tarbija. All right. All right, ġifieri trabi ma jiġux assessjati bl-Apgar score as in aħna nagħmluh aħna bħala midwives imma mhux se jarawhom il-pedjatri. All right, ġifiri l-abgar skor isir mill-midwives ma li titwilet it-tarbija. Imma mus se taraħ għal-pediatrician sewa. Ħlif daw ċirkustanzi li tissemmi ċesarji. Per eżempju, jew jekk taraha mitluqa, jekk forsi mhm. tibda teqret it-tarbija, taraha nifs jew nkella jkun hemm xi physical features li qed tara inti li huma assoċjati ma' xi tip ta' syndromes. Ok. U bekk imbagħad ikollna ngħidu lil pedjat. All right.
Imma mbagħad iċ-ċesarji kollha, ċesarji pjanat u ċesarji emerġenza dak kollha jiġu il-pedjatra u ħajessessjawhom u ħajtuhom l-iskor. Issa skont l-iskor imbagħad, issa l-iskor isir fuq il-kulur, jekk hux mitluq għat-tarbija bħala nifs, orrejt, ġifieri dak tista' ssieħħha l-pedjatra, u mbagħad skont l-iskor il-pedjatra jew skont kif qed tara li t-tarbija ovvjament iktar ma jkun baxx dan l-iskor iktar ifisser li t-tarbija hija kritika, allura jaf ikollha bżonn tiġi l-NPICU. Okay. Aħna bħala tim mbagħad immorru il-midwives mat-tobba mmorru fuq il-labor ward u neħdu lit-tarbija magħna. All right. Ġifieri d-deċiżjoni tittieħed finali jisu li t-tarbija għandha bżonn tmur l-MPIC u mill-pedjatra. Eżatt, dik għaddejja.
All right. Umbagħad jiġu ovvjament jista' jiġi l-missier jekk l-omm tkun ħelset b'mod li tista' timxi, tkun tista' tiġi anke magħna, kemm jaraw li ndaħlu lit-tarbija u mbagħad ikollhom iridu joħorġu ftit sakemm aħna nissetiljawha. Ok. Alright, jiġifieri ma jistgħu bħalissa dik ukoll qed naħdmu fuqha ta' li jsiru ċertu proċeduri anke quddiem il-ġenituri, però bħalissa kif qiegħda s-sistema bħalissa il-ġenituri jkollhom joħorġu ftit sakemm aħna nissetiljaw lit-tarbija. U ġeneralment li jsiru mbagħad kważi f'kull admission li jkollna ħanħodan ġenerali. U mela, mela, mela.
Kważi f'kull admission ġifri nieħdulhom id-dmija biex ovvjament dejjem ikollok baseline mhm. ta' dmija bħal bħal ma nieħdu tagħna ġifri CBC, mhm. daw l-affarijiet id-dem u hekk. Nieħdulhom X-ray biex anka naraw speċjalment dawk li jkunu ġew bin-nifs, problemi ta' Ħabba ċess biex rabbela u xxir ma' wieħed. Eżatt. Em, U anka biex dejjem ikollna baseline ta' kif kien jidher at birth, all right? All right, eħe.
Em, Ġeneralment nagħmlulhom l-IVI, jiġifieri ħajkollhom bħalma jkollhom l-adulti labra f'idejhom Il-labra ovvjament tinħareġ xi jkun hemm il-plastik għax dik hija anke biża' tal-ġenituri li għax qed iweġġgħu, iweġġgħu ftit imma ovvjament ikun hemm il-bżonn ħa jkollhom l-IVI. U mbagħad skont il-bżonn tat-tarbija jekk mhix tixrob jaf tarawha bit-tub u bin-nasogastric tube nieżel ġol-istonku, jiġifieri dak ikollna bżonn. U mbagħad naraw skont it-tarbija biex daħlet. L-iktar li jidħlu għandna problemi ta' nifs, Mhm. Ġifieri meta ngħidu whining, ikun qed jeqirdu ftit it-tfal, nippruvaw nagħmluhom skin to skin, nippruvaw insaħħnuhom, em, però mbagħad jekk jarawhom qed jibqgħu jeqirdu ħa nġibuhom għandna, right? Ok. U mbagħad ikollhom bżonn l-ossiġnu li jaraw mal ma' ma' xuftej tat-tarbija dawk ikun l-ossiġnu li qed jingħata lit-tarbija.
All right, all ok. right? Em, eh, Forsi jitbaxxa z-zokkor, jisu dawk l-iktar Bħalissa qed jagħmlu anke iktar testijiet l-obstetrics, jiġifieri l-obstetrics anke qed jittestjaw qed jieħdu iktar dmija wkoll onward. All right. U anke qed jagħmlu xi testijiet anke biex jaraw il-qalb u hekk ġifieri qed issir kważi lil kull tarbija. Mhm. Allura jaf ikun hemm iktar admissions għax ikun hemm xi dubi fuq it-tarbija.
Okay. Ġifiri, per eżempju, dawk it-testijiet li jagħmlu l meta jiġu d-dar, dak qed isiru l-isptar issa jew le? Dawk le, dawk xorta dom isiru mid-DLM aħna it-tfal li jiġu l-MPIC u mbagħad nagħmluhom l aħna day 5. Ġifiri, aħna ġurnata xorta jsir dak it-test, il-gatri test, xorta jsir eh, l-isptar u l-MPIC u stess mhm. nagħmlu aħna. Jiġifieri bażikament dawk huma, u mbagħad kif għedna għandek dawk li ħa jkunu twildu ħafna qabel, u għandna t-tfal il-kbar li jidħlu għandnek ikollhom accidents, jekk forsi jkun hemm xi fits, nisimgħu bħalissa sfortunatament fis-sajf drownings, dawk kollha jiġu għandna. Sewwa ġifieri sa tliet snin aħna dejjem l-MPICU. U kif dejt titkellem l-ewwel ġie jista' jagħti l-każ ukoll li tarbija titwielet jibdew il-proċessi li ovvjament tibqa' mal-omm, u mbagħad ovvjament jindunaw li kollha bżonn xi ftit Eżatt. assistenza allura titieħed l-MPICU wara. Eżatt, jista' jkun ukoll hekk. All right. Issa, f'każ ta' tarbija li ttieħdet mill-ewwel l-MPICU, il-ġenituri marru marru magħha sa ma settled u mbagħad ovvjament tbagħtuhom lura. Eżatt. Meta tibagħtuhom, jibqgħu d-delivery suite, imorru ġo ward, għandhom xi ward għalihom, jew imorru xorta fl-istess ward fejn ħa jkun hemm ġenituri bit-tarbija ġdida magħhom. Sfortunatament dina hija xi ħaġa wkoll li tweġġa' ħafna ġenituri u tweġġa' anke mhm. lilna. Din bħalma kont tkellimt miegħek fuq miscarriages, sfortunatament ma jeżistux swali għal nies li jkunu għaddejjin minn dawn it-tip ta' sitwazzjonijiet mhm. u eħe jkollhom imorru lura ġossala l-ops 1 jew l-ops 3 fejn eħe, ħajkunu ma jaf ikunu ma ġenituri jippruvaw jevitaw jew jagħmlu il-ġenituri li għandhom it-tfal MPIC u flimkien forsi fl-istess kamra, però kif qed ngħidu ġili tkun impossibbli għax. Jiddependi l-availabilities tas-sodot ukoll. Eżatt. Mm.
U l-lom Jekk ikun hemm spazju ġieli tinżamm ftit iktar, imma ġeneralment tintbagħat id-dar u t-tarbija tkun għadha magħna l-MPIC u All right, jiġifieri kont ħansaqsik, mhux jiġifieri jekk dejjem. it-tarbija pereżempju ħadet taħsbu li għandha bżonn five days, l-omm Ġieli xorta titli tintbagħat, discharge wara iva. 36 to 48 hours normali. All right. Tinsbat xorta, mbagħad jiġu mid-dar dawk il-ħinijiet kif qed ngħidu mis-sija u nofs iżgħat sas-sitta u nofs u wara tmienja. All right. U hemm xi għajnuna li tiġi offruta bħal naf psikoloġika aktar fil-verità ovvjament, speċjalment ġenituri jkun mm. għaddew minna l-ewwel tarbija li jkun qed jistennew taf kif dak il-mument li ħajżommu tarbija u forsi ma ġrax jaf tkun ftit traumatika l-esperjenza. Hija hija trawmatika, speċjalment meta jiġu ġieli u jsibu kif qed ngħidu dawn l-affarijiet kollha imweħħlin ma' dit-tarbija li għalihom kienu ilhom ovvjament kulħadd taf kemm tkun ilek tistenna u diġà tiffantasizza u toħlom fuqha dit-tarbija. Apparti minn hekk kulħadd jibgħatlek, kulħadd isaqsik, ħlies, x'kellkom, x'ma kellkomx u inti tkun għaddejja minn dan kollu. Jiġifieri Eħe, it's hard, mhix mis-sitwazzjoni faċli għal ħadd, ġifieri laqas għalina. Bħala għajnuna noffru, però then again ħafna ġenituri qishom jirrifjutaw għax forsi jarawha l-bidu qisek tkun għadek ma nafx jisek tkun naħseb festa f'euforja, jisek ma tkunx taf xinu jiġri, ikollhom ħafna domandi. Allura jisom mhux dejjem jutilizzaw is-servizz tal-psychologist. Pero eħe, pero noffru xorta. Ġifri s-servizzi għatem, ma tiġix il-psikologist, għaw, il-psikologist emmek u toffri l-għaluna taħħa ġast il-ġenituri du jisaqsu għalija. Referi l-umbat jiġu bl-appuntament. So, għet, eżisti, sfortunatament kif qed ngħidu bħal kollox hemm il-waiting list, ġifri ħafna ġenituri jgħidulek biex nistana xi sitt xhur oħra jiena jilħaq joħroġ il-baby kum mija jekk alla jrid fim. Ovvjament hemm każijiet li jdumu iktar, però ħafna każijiet on the whole ikunu li jistennew l-antibiotics per eżempju sa 14 days jew 7 days skont xi tkun il-każ tat-tarbija. So eħe.
U meta per eżempju jitwilet preterm, mhm. per eżempju, kont semmejt li xi ġimgħa li jekk jitwieled sa dik il-ġimgħa. Minn 23 weeks il fuq aħna jiġu għandna. Jiġu l-MPICU.
Issa dak jibqa' sakemm suppost meta twieled l-MPICU jew sa meta jilħaq it-2 kilos diment li ma jkunx hemm komplikazzjonijiet. Mela jridu jilħu 34 weeks. All right. All right, jibdew jixorbu, jekk mhm. kollox ikun sew. 35 weeks biex ma jibqax xi jitqies bħala preterm, all right. All right. Għax jiġi early preterm, u rajta 35 weeks, jisu minn 35 un bat sa 37 weeks ikun late preterm. U bat rridu jħu l-weight. U ovvjament jekk ma jkunx hemm komplikazzjonijiet oħra, once li mbagħad jħu l-weight u jħu 35 weeks, ikunu jistgħu jindu. Ġifieri jekk ikun hemm ma ġrax li tiġri ħafna xejn minn 35 weeks, fil-verità meta jkun ġożaq l-om, rari jkun iktar minn 2 kilos naħseb. Ehm, jekk ngħidu ta' 34 weeks laħaq 2 kilos, xorta jistenna ġimgħa ta' 35 biex joħroġ. Għax naħseb fil-verità anke ħabba l-pulmun kollox u jkunu jkunu aktar prone għal infections u hekk. Preterms u allura nħalluhom sakemm jilħqu dik dik l-età. L-irwol tiegħek bħala midwife ġol MPICU x'ikun? Ovvjament Mela. Aħna l-midwife nassoċjawha mal-twelid, mal-ħlas, forsi ta' naqra ta' qabel li tiġi tara kid-dar. Żbina kemm minn jell ġo moħħi kont naħseb li nurses ikun hemm l-MPICU. X'inhu l-rwol tiegħek? Jaħsbu hekk.
Jewa, I take pride li edha l-MPIC u I mean l-MPIC u mux biss Kemm kif qed ngħidu, mhux just kemm nisqu t-trabi, all right, għax ħafna jaħsbu li għandna l-babies hemm bħal nursery, u qegħdin nisqu t-trabi u nistennhom sakemm imorru d-dar nixtiequ. Imma jkun hemm ħafna iktar komplikazzjonijiet u ħafna iktar problemi. Tilgħaba ta' ħafna irwoli l-MPIC, all right, ġifieri bħal kullum kien ta' xi very sensitive topic meta tkun taħdem l-isptar huwa suġġett ġifieri irid ikollok dik iċ-ċertu nemmen li titkun dedikazzjoni tissimpatizza mal-pazjent u fim tiġifieri eh, mhux ġast kemm tgħid huwa l-irwol. Mhux hekk, eżatt.
So nilabu f'ħafna, però L-ewwel ħaġa aħna ħa nkunu hemmhekk biex nassistu ovvjament lit-tarbija u lill-omm, però eħe xi kultant niffukaw ħafna iktar fuq it-tarbija aħna ovvjament għax dak huwa qisu x-xogħol primarju tagħna. Però mbagħad eħe jiġu l-ġenituri ġifieri mbagħad iridu kif qed ngħidu ngħinuhom breastfeeding, xi kultant dawn jibdew isiru ħbieb tiegħek ħafna drabi mhux xi kultant, speċjalment il-long terms, jiġifieri tispiċċa tpoġġi ħdejhom, titkellem magħhom, isiru jafu lilek, issir taf lilhom, tikkrea dik iċ-ċertu bond. Ikollna żmien fejn anke lina jkun diffiċli, jiġifieri meta aħna naraw trabi li qed jiddeterjoraw flok sejrin għall-aħjar, anke lina tkun diffiċli ħafna, jiġifieri nikbu magħhom, nitqu magħhom. Intom tinformaw il-ġenituri b'xi update jew. Dika dejjem it-tobba. Ġifieri dika kwalunkwe test li ħajsi, kwalunkwe proċedura, dika dejjem it-tobba ħajiddeċiedu, right? Aħna mbagħad We follow x'jgħidulna t-tobba, all right, jiġifieri anke kif qed ngħidu b'hekk ma nagħtux informazzjoni fuq it-telefown, nippreferu li jiġu jiltaqgħu mat-tabib jew mat-tabiba. Għandna ġiex tikmamar fl-MPICU stess, rooming in ngħidulhom, fejn dawk il-ġenituri li ma jħossuhomx komdi jieħdu t-tarbija magħhom mill-ewwel id-dar jistgħu jagħmlu lejl jew kemm ikun hemm bżonn l-NPICU. It-tobba tagħna jkunu on ward 24 hours. Jiġifieri dejjem għandna t-tobba on call aħna hemmhekk. Jiġifieri jekk pereżempju hemm update fuq it-tarbija fis-sitta ta' filgħaxija, m'hemmx ħin speċifiku li pereżempju l-updates jingħataw fl-10 ta' filgħodu, jekk ikun hemm bżonn jingħata update, ħa jingħata update. Ħa jingħata.
Ovvjament mhux ħa jkun update sempliċi, ġifieri mhux ħa ngħidu ħadna d-dem u ħareġ kollox sew u ħanqogħdu nċemplu ngħidulhom isma' x'dak ħareġ hekk, right? Pero jien ngħidilhom no news is good news fl-MPICU, meta ħanċemplu sfortunatament għax vera speċjalment jekk ikunu ħinijiet out of the norm, mhm. ġifir matul il-lejl jew hekk, sinjal li jkun inqala xi ħaġa bekk xi ħaġa appell ieħor kemm jista' jkun jekk ikollhom it-tfal MPICU iħallu t-telefons dejjem ħdejhom għax ġieli ndumu nċemplu anke ħafna. All right. U l-ewwel l-ewwel ħaġa li ngħid f'każ li ma tkun xi ħaġa urġenti, jiena Kylie mill-MPICU ma nqala' xejn. Jiġifieri dik nagħmilha ċara li ma' kull telefonata ngħidha għax jiena kif taf inti meta jkollok it-tfal anke jċempluli mill-iskola l-ewwel ħaġa li tgħid ma x'ġara. X'ġara, eżatt. Aħseb u ara jċemplulek mill-MPICU. Eżatt. Dak huwa l-irwol tagħna, ġifieri mbagħad aħna nkunu aħna, ġifieri t-tobba jiġu hemmhekk jagħmlu l-ward round filgħodu u jordnawlna l-affarijiet li hemm bżonn isiru bħal jinbidlu l-IVIs, jittieħdu xi dmija, whatever, u mbagħad l-ibqija nagħmlu kollox aħna, ġifieri jekk huma treatment, dmija, NG tubes, dawk nagħmlu kollox aħna. Però mbagħad l-MPICU jaħdem ukoll id f'id ma' teams oħra. Jiġifieri għandek teams tan-neuro, teams tas-surgical, teams mill-oncology, teams, fhimt, dawk kollha. Illa li xu fil-verità kif qed inti jikkaterja għal kwalunkwe tip ta' problema, ġifieri bil-fors ma trid taħdem ma' kull section tal-isptar. Aħna l-unika unit f'Malta u Għawdex. Jiġifieri whatever it-tarbija li titwieled sija minn primatura sa tliet snin, whatever li tidħol biha, ġifieri jekk daħlet biha b'kidney problems jew heart problems jew whatever li daħlet biha xi tip ta' syndromes jew hekk, dawn dejjem imbagħad it-tobba tagħna huma neatologists ħafna minnhom alright, jiġifieri jiffukaw fuq it-tarbija as a whole u mbagħad jekk hemm problemi ta' qalb ħa ngħidu l-cardiac team, jekk hemm problemi renal ħa ngħidu t-tim tiegħu, jekk hemm problema ta' operazzjonijiet irridu ngħidu s-surgical team. onkoloġiġi li jkollna sfortunatament tfal b'xi tip ta' kanċer, allura rridu ngħidu l-onkoloġi tim. So mbagħad aħna will liaise ma' daw it-teams kollha li jiġu u jiggwidawna huma. Ġifieri, tarbiet titwilet Għawdex jew titwilet fi star privat, Jekk ikun hemm bżonn mm. xi tip ta' għajnuna medika ta' MPICU, se jkollha tiġi mater dejjem. Kollha għandna, ġifieri ħanna dak l-unika unit li hemm aħna m'għandniex bed state, ġifieri mhux bħal swali oħra, jikkejta jew pereżempju għal 20 pazjent, aħna ma nistgħux nirrifjutaw il-pazjenti, aħna kull tarbija jew kull toddler pedjatrik li għandu bżonn kura intensiva ħajġi għandna. Jiġifieri b'hekk xi kultant anka nitolbu lill-ġenituri nagħtu kas jifhmuna għax ġieli pereżempju ndaħħlu admission ikun fil-ħin ta' fejn suppost ġew il-ġenituri, alright, ejja ngħidu fis-sagħtejn sewwa suppost hemm il-ġenituri, ġieli sorry konna noħorġuhom ftit mis-sala Sakemm aħna ovvjament nissetiljaw it-tarbija l-oħra għax dak huwa l-unika unit tagħna, ġifieri ġieli nkunu ppakkjati, anke mbagħad jiġu relatives fil-weekend pereżempju s-Sibt u l-Ħadd għandhom nofs siegħa fejn jistgħu jidħlu relatives. Relatives bħal nanniet qed tgħid jew tijiet?
Over 16 Over, jistgħu alright. jidħlu li jridu, tfal ma jistgħux jidħlu. Aħwa ma jistgħux jidħlu ġifieri. Aħwa żgħar le, over 16 U tagħmel sens jistgħu, fil-verità. U hija raġuni minħabba li jxerdu ħafna mart, ibabs u ħajkun hemm equipment li huwa sensittiv, eh, nafu tfal kif inhuma, sewwa Eżatt. ġifieri. Huwa post fejn ideja li tintlibes il-mask mir-relatives?
Jiena ngħidulhom sakemm ma jkunux mwerda, imma once li tkun marid l-aħjar one ma tiġix. One a żgur.
Jiġifieri għax huwa post delikat ħafna, it-tarbija tiegħek qegħda hemmhekk. Naf li diffiċli imma t-tarbija tiegħek qegħda hemmhekk għax għandha problema sewwa. Anke ħdejn tfal li huma b'saħħithom, then again. Żgur, m'għandniex immorru ma nifilħux, eżatt. Dawn dejjem jinqalgħalhom it-tfal, imma tfal li huma b'saħħithom ukoll noqogħdu noqogħdu attenti, speċjalment ngħidhom tbusux, terfawhomx, tmissux, aħslu jdejkom sew, anka ġenituri forsi li jpejpu, jbidlu forsi l-flok. Żgur ħabba l-wejjaħ.
Anka meta ninkoraġi xi skin to skin, per eżempju, jiena ngħidilhom idhom jekk tpejpu, I mean it's your choice, però ġibu flok magħkom per eżempju. Ħalli intom u baċin taslu għaw tbidlu at least ma tkunx ġejt bir-riħa qawwija ta' sigaretti sewwa. Però eħe, issa bħalissa għaddej ukoll għaddejn b'ħafna meetings u hekk u courses biex ninkoraġġixxu anke l-ġenituri jkun ħafna involved, involved mhux fil-kura, rajt għax fil-kura dejjem ikunu involved, ġifieri anke meta jkollna trabi li huma kritiċi ħafna mhm. dejjem ħajkolna l-ġenituri on board, right? Il-ġenituri kunu parti mid decision making ġifiri, ġifiri, per eżempju, hemm żewġ options xi jisiru. Dejjem. Il-ġenituri ħajġu informati bil-pros and cons ta' kull option u. Dejjem. Ipoġġu l-konsulent magħhom ġeneralment xi tabib ieħor waħda minna, ħanpoġġu magħhom mal-ġenituri ferja privata u ħa jiddiskutu li hemm bżonn u mbagħad ħa jieħdu deċiżjonijiet at the end of the day il-ġenituri. Biss ġieli jkollna bżonn nieħdu deċiżjonijiet qabel ma nkunu kkuntattjajna l-ġenituri, jekk baby qed jiddeterjora, mhm. jekk baby għandu bżonn blood transfusion, jekk baby għandu bżonn nagħmlulu labra ġdida, jekk għandu bżonn xi lajn ġdid, whatever, jekk ħanibdew antibiotics, ħaneħdu l-azzjoni, oh, mhux se nistennew. Mhux ħadd irriskja li. Eżatt, mhux se nistennew il-go ahead isa tal-ġenituri mhux biex nkunu pastażi, imma ovvjament eh, il-baby qiegħed hemm biex jingħata kura u dik li nagħmlu. Imma xi ħaġa li tista' tistenna ftit mhm. f'trabi li Sfortunatament iħeġġu li pereżempju jridu jiffirmaw DNR, pereżempju, li ma jkunx forsi PR, it-tarbija per sewwa, ġifieri dawk deċiżjonijiet kbar hekk, ehm, jekk jerġax isir reintubation, pereżempju, li nintubaw it-tarbija, affarijiet meta jkunu kbar daqshekk ehm, dawk nieħduhom deċiżjonijiet mal-ġenituri. Tajjeb.
Ħa nerġa' mmur lura fuq il-biċċa tal-breastfeeding. Meta jkollok tarbija twildet preterm, ngħidu 24 mhm. weeks, hemmhekk isir breastfeeding jew tingħata xi tip ta' formula speċifika għal preterm. Breastfeeding dirett ma nissuġġeru xiex ovvjament. Għax baby jkun għadu zaħira.
Probabli, mux probabli, ħajkun intubat. Sewwa ġifri ħajkollu t-tubu għaddej minn ħalqu biex jgħinu ħabba oh, n-nies. Pero il-ħalib ikun lest. Pero il-ħalib, anzi, nħedġu l-lom biex kemm jista' jkun t-ekspressja u ġibilna. Wan l-intestini dak il-żmien, dik mhm. l-età, ikunu għadhom mhux daqshekk żviluppati li jifilħu l-ħalib tal-bflixku biex niftehmu. Okej, all right, ġifieri jerġa' aħjar il-breast, istra.
Il-formula hija ħafna itqal u jista' jikkawża problemi bħal NEC ngħidulha, necrotizing enterocolitis, li huwa problemi fl-intestini fejn l-intestini jinfjammaw Ovvjament ġieli jkollna bżonn nibdew l-omm il-formula għax l-omm għal xi raġuni ma tkunx tista' ġġibilna l-ħalib u dawn iridu b'xi mod jixorbu. Hemm affarijiet oħra ta' ġifieri nagħmlu l-lines, hemm it-TPN u l-lipids. Dawn huma affarijiet iktar mediċi, iktar tagħna sewwa. Imma le ninkoraġġixxu ħafna li tibda texpressja l-omm u ġeneralment nibdewlhom ngħidulu bakkil dak għanduh fil-ħalq nagħtu vera ftit żgħira qisu anke bħala pain relief, sabu li jaħdem ħafna. U mbagħad l-ibqija ntuħ bit-tub u għarġa l-istonk, alright? Sakemm mbagħad għax mbagħad ta' 34 weeks jistgħu jibdew jixorbu minn ħalqhom. Ta' 34 weeks jibdew jistgħu jixorbu jew dirett mill-breast jew bottle. Alright, ġifier qabel dejjem ħa jixorbu bit-tub. Alright. Issa, jena idu tarbija waslet biex toħroġ mill-MPICU. Improvjat, sar l-improvement li kien hemm bżonn toħroġ. Il-ġenituri, il ikollhom iżjed visits meta ħa jmorru d-dar jew xorta ħa jkun hemm l-istess protokoll ta' meta tarbija ma tkunx daħlet lejn PICU? Iktar visits min-naħa tad-DLM? Mill-midwives, jisu bħala għajnuna, ovvjament, jekk daw marru d-dar wara li kellhom it-tarbija, kellhom it-tarbija marru d-dar, marru d-dar mingħajr it-tarbija. Ovvjament, imbagħad ħajkun hemm dik iċ-change Aħna nippreparaw min-naħa tagħna, ġifieri aħna min-naħa tal-MPIC u għandna ħafna discharge checklists, b'hekk ngħidulhom kemm jista' jkun speċjalment lejn l-aħħar jiġu anke jqattgħu l-off stanar sħiħ hemmhekk biex naraw. All right, jibdew iżidu l-ħin mat-tarbija, all right. Ngħidulhom kif jisqu, ngħinuhom nurruhom kif għandhom jaħslu t-tarbija, ngħinuhom mal-affarijiet oħra, ġifieri ħa nkunu hemmhekk magħhom. Ħa nagħmlu d-discharge checklist jekk it-tarbija għandha bżonn xi tip ta' treatment ġeneralment meta jkunu twildu daqsxejn żgħar, ehm, nibatuhom id-dar fuq ehm, il-vitamini, Okay. rajt bħal eh, l-abidek u s-sajtron huma differenti ta' fil-verità xejn jiġu discharge, ma dak jiġi prescribe mit-tabib narahom kif għandhom jiġbdu bis-siringa kif ħajtu għal it-tarbija, kif l-aħjar iżhom tuwa biex kemm jista' jkun it-tarbija tiħodha, jiġifieri dik imbagħad hemm dik iċ-checklist u ħanimxu magħha. All right. Li qed nagħmlu wkoll għal babies li jkunu twildu primaturi qed nagħmlulhom il-car seat testing, jiġifieri qed iġibu l-car seat magħhom l-isptar qed inpoġġu t-tarbija għal siegħa fil-car seat u qed niċċekkjawlu l-ossiġnu fid-demm biex naraw li l-pożizzjoni ġol-car seat qed nagħmluha tajba. Jiġifieri dik hija xi ħaġa oħra dina l-Ingilterra jagħmluha ħafna. L-għallu kemm interessanti din. Eżatt, l-Ingilterra dina ssir U bdejnija issa introduċejnija minniex ħafna, introduċejnija wkoll fil-unit. Ġifieri t-tarbija jekk tkun pożizzjonata ħażin ġol-car seat tista' taffettwa l-ossiġnu. Għax inti jekk inti t-tarbija ħa żżommha ħafna hekk li fil-car seat. Għax huma ma jkollhomx is-saħħa ġolhom. Ma jkollhomx eżatt, ma tkunx qed jgħaddi l-ossiġnu sew allura ovvjament ikun qed mhux qed ikollu biżżejjed. U din hija kwalunkwe tarbija fil-verità. Fil-verità hemm ma li jkunu taħt before 35 weeks. U żgur iktar u iktar għax kollhom hawn iktar iktar week. Allura qed nagħmlu dik ukoll. Illa lu kemm interessanti di jistra. Nittestjawhom ukoll.
U wkoll
Għarrajt. Designated area li jom ħajkollhom ifhem m'hemmx l Ikunu waħedhom mat-tarbija, imma fl-ambjent tal-isptar. Eżatt.
Ħajkollhom sodda kull wieħed il-ġenituri, hemm bathroom u kitchenette fejn ngħidu lill-om tipprepara u l-missier ovvjament jipprepara l-botil jippreparaw il-botil żuma, ħajaħslu t-tarbija huma, ħajqumu mal-lejl magħha huma, ishom qed tgħix id-dar imma kif qed tinti ġo ambjent tal-isptar fejn jekk inqalalek xi ħaġa jew għandek xi dawt Tista' ġust kemm toħroġ qiegħda fl-istess unit u tgħajjat għal midwife. Għax nimmaġina jkollhom iżjed anzjetà li. Jkollhom iktar. Jibżgħu iktar li ħajjiġri xi ħaġa, eżatt. Għax ovvjament kif it-trawma tkun qiegħda hemm li t-tarbija kellha bżonn l-għajnuna, kellha problema, allura ovvjament Issa jekk ħammur id-dar ħajġa jiġri l-istess, se nagħmel. Infatti ħafna ġenituri anke jixru pereżempju l-apnea mattress, tan-nifs u rajt li għal-armja li mpoġġi taħt it-tarbija xejdu. Ah, rajt. Għan sara hektar moħħi, għax tant kemm ikunu draw dan għal forsi ġimma, ġimmatejn, whatever, xur, li dejjem qabbat ma' monitor da' tarbija u dejjem iħarsu. Dejjem hemm xi ħadd, dejjem hemm xi ħadd jara t-tarbija li t-tarbija da sejf. Ossessjonati fuq il-monitors, infatti ngħidulhom il-monitors ħalluhom għalina. intom araw it-tarbija b'hekk tajjeb ukoll u xi ħaġa oħra li kont ħa ninsa ngħallmuhom ukoll il-basic life support. Okay. Ġifieri trabi li jitwildu speċjalment primaturi nuruhom basic life support aħna wkoll, ġifieri xi sitta seba' minna li nitqasmu u t-trabi, mhux it-trabi, li l-ġenituri jiġu nofrulhom li anka forsi jekk iridu jġibu xi nanniet u għandhom kors żgħir, żgħir u intensiv fil-verità x'kollox we cover everything, u ngħallmuhom kif għandhom jagħtu CPR f'każ li għal aħħar sqatt it-tarbija d-dar tiqaf tieħu n-nifs. Dan huwa interessanti biex isir għal kwalunkwe ġeniture fil-verità. Jiena jien Abigail dejjem ngħidha u anke fuq il-page tiegħi dejjem nisħoq u nisħoq u nisħoq. Ħafna tal-first aid. Eżatt, li anzi għandha tibda mill-iskejjel. Nitgħallmu ħafna affarijiet imma basic life support ma nitgħallmuhx. M'għandniex idea.
Din tista' tiġi żewġ titfal. Qed jilagħbu flimkien, ikollhom tmien snin. Jiġifieri tkun tista' tafdhom waħedhom. Eżatt. Ħa għaxar snin.
Jekk inqala xi ħaġa ma jkunux jafu. U vera għandek raġun, din hija xi ħaġa li l-iskejjel hemm ħafna suġġetti li ok, nagħmluhom fil-verità we can do without, illa li huwa ta' nħos li huma forsi jekk mhux fl-interess ta' tfal ħajżid ma l-istress, ma xi ħaġa hekk li fil-verità tista' tkun life saving. Għax nista' jkollok teenagers qed jilagħbu logħba futbol. Diki, eżatt, barra, weġġa' xi ħadd, whatever. U Taf kemm taf, Abigail, qatt ma taf biżżejjed. Qatt ma taf biżżejjed. Jiena MPIC Honors, ilni tmien snin hemmhekk, midwife, iktar toħroġ in MPIC Honors. Ilni tmien snin hemm, meta tweġġagħli t-tifla, inti ħa tkun mummy mode. Tippenikja. Jiġifieri jiena ngħinu f'resources u full blown resources jiġifieri ikollna trabili anka b'dispjaċir u vera xi ħaġa kera ma anka jħalluna u nkunu assistejna u nkunu għadna hemmhekk magħhom u mal-ġenituri u tiġik saħħa tal-jun imma mbagħad xħin iweġġgħalek xi ħadd li taf jew li tħobb hija xi ħaġa differenti. Aħseb warek ma tkun taf xejn. Ġifieri jiena eh, sija meta kissit li siqat tifla, sija meta weġġat li gedduma, dak il-ħin tippanikja xorta. Aħseb wara li kieku ma tkun taf xejn. Għax imbagħad xi tibda tikkalma tgħid u rajt nagħmel hekk hekk u hekk. Mhm. Ehm, dil-ġimgħa anke rajt video fejn tifel ta' kif qed ngħidu ta' xar snin salva lil 8 month old oħtu minn drowning, kienet qed telaq ġol banju, ġifri din hija faċli li jiżolqulna jew mela. whatever, all right. Din mhux mhux bħala judgment, all right, jiena ma tistax tgħid għax il-ġenituri jkunu għajjenin, ġifri jiena mhux biex ngħaddi. Bla dubju, dejja sakemm mara tiġib xugaman, ġis sekondi. Di afżel qitlek, dak il-ħin inti tippanikja u dat-tifel irnexxilu jagħti CPR u salva lil oħtu sewwa. Jiġifieri huma affarijiet vera u jekk mhux l-isptar min qed jismagħna u min qed jarana illum il-ġurnata jagħtu ħafna ħafna courses tal-first aid kullimkien kważi orajt jiġifieri daw tal-abbulanzi, First Aid Malta, l-Malta Midwives Association, mhux biex nagħmel reklami dawn jmorru fejn iridu jaraw. Fil-verità eħe. Imma Hija hija xi ħaġa li jekk ma tagħmlu xejn u mmorru l-parent craft u mmorru hekk u li huma affarijiet tajbin, imma jekk ma tagħmlu xejn din nemmen li kull min ħa jkun mat-tarbija tiegħek for your own sake, jiġifieri anke nanniet, sijiet, nemmen li għandhom ikollhom imqar basic U anka d-dar, imqar ikollna snaqa swabs, snaqa faxxina, snaqa spray, sejlajn, eżatt. Affarijiet vera żgħar imma li sfortunatament jiġru. Fil-vereza nħoss li anka mill-aspetti bħala spiżjara li anka li jitalmu ftit fuq l-użu tal-medicina bħal ngħidu aħna pereżempju l-paracetamol, il-kalpol. L-għalli xikultant meta tiġi bżonna, ikollok tiġi bżonna bil-lejl u tippenikja kif ħantija, kif ħanamel. Mela. Ġifieri li jkun hemm naqra courses jew il-ġenituri isaqsu anka minn qabel ma jkollhom bżonn, mhux meta jkollhom bżonn, isma' jekk ikollha id-dejn it-tarbija kemm irid nagħti, kif irid nagħmel, għax meta tiġi bżonn imbagħad tippenikja. Tippenikja, le, u kulħadd jippenikja. Anka jiena nippenikja.
Jiena nippenikkja wkoll u nippenikkja ħafna, ġifieri mbagħad sakemm insib iż-żen tiegħi u nġib tiegħi. Eżatt. Biex ngħin jiena t-tifla perikolu mhux perikoluża miskina u eġġat ħafna f'daw l-erba' snin. Ġifieri kif qed ngħidu anke l-aħħar li l-qasmet li gedduma Sakemm issib naqa' postok u tara kif Tiblenkja. Aħseb u ara ġifieri dawn qed insemmu mhux ċoċata ta' miskina xorta għaddiet mill-punti imma jekk Alla ħares qatt jien naf għandek bżonn ta' TCPR jaf tkun a life or death situation fil-veru sens tal-kelma, ġifri anka choking, ħanaqbes forsi għaf affarijiet oħra. Ma importax. Anka choking waqt li għat jikbru tfal, ħanibdew il-weaning, un-bat mhm. imorru d-dar. Mm -hmm Mhux qed naqbas fuq affarijiet oħra tax fil-verità anke daw li jkunu preterms u hekk jibdew mhm. jibżgħu meta ħajibdewlhom li Eżatt, eżatt.
Eh, kif għandhom eh, they go about it. Ġifieri jekk ikollok kors zaħir anka fuq choking, mux gagging għorraj, ta' ħafna nis jazbu li meta tixra hija l-istess ħaġa. Choking ma tismax il-baby jisol, ma tisma' xejn, there's no sign, il-baby idur blu mal-ewwel għax ovvjament m'hemmx ossiġnu, and you have to act immediately. Dawn seconds, few minutes ikun hemm sewwa. U di jekk ma tkunx taf, mhux każ li ħadd ċempel. Le, le, u Għax mhux se jilħaq jasal l-ambulanza, ħadd. l-ambulanza eh, li kif qed ngħidu dejjem għandek dik il-good 15 minutes sakemm iċċempel u tiġi, jiġifieri u again jekk ħanċemplu l-ambulanza nagħtu clear instructions, jiġifieri ġieli aħna anke joħor, mhux aħna min-naħa tagħna as such, imma min-naħa tal-paediatrics joħorġu ovvjament għal CPR fuq postijiet, jagħtu clear instructions fejn. Okay. All right, jiġifieri location, jekk għandek xi convenience shop, jekk għandek xi ħanut partikolari, agħtu dejjem landmarks ħalli Tagħti l-għajnuna kemm jista' Eżatt, jkun il- malajr. l-ambulanza tasal pur fil-post li għandha tasal u Eżatt. l-għajnuna tingħata aktar malajr. Ma jintilifx ħin fil-verità Eżatt. x'kull minuta tgħodd f'ċirkustanzi bħal dawn. Ma nafx jekk hemm xi ħaġa li xtaqt iżżid fuq l-MPIs u jiena nħoss li laqatna ħafna mill Naħseb- naħseb mill-iktar għedna- affarijiet maġġuri ħa ngħid hekk. Jiena l-unika ħaġa li jiddispjaċini ovvjament min ikollu Bla jgħaddi dubju. minnha, em, min iħoss li nemmen li għandu bżonn ikun hawn iktar awareness u nies li jkunu iktar aware x'jiġri ġol mhm. MPIC, all right. Daw semmejna vera ftit u ħafna ħafna ħafna iktar kundizzjonijiet. Eh, naf ħafna ġenituri li għaddew u għaddejjem minn ċertu kundizzjonijiet fit-tfal tagħhom u anka għandhom pages fuq fuq Facebook u mhm. Instagram. Mhm. Dan again dan mhux reklam ġast jekk tiffolowjawhom anke intom ikollkom idea ta' mhux biex naraw l-ikrah ta' imma n-nies hemm barra kif għedt inti kif bdejt l-ewwel sewwa tarbija nistennew s-sabiħ tagħha u hija sabiħ xi ħadd orajt hija naħseb l-isbaħ ħaġa li ġenitur ikun qed jistenna orajt. Pero, sfortunatament, hawn ħafna affarijiet Eh, ma nistgħux insemmuhom kollha llum, ma nistgħux impossibbli. U mhux lantana li nsemmu kollox. Dawk huma xi affarijiet privati wkoll. Nemmen li jkun hemm il-weġġa u nemmen li din tibqa' trawma naħseb għal dejjem mhm. għax nitkellem anke ma' ġieli nies li jkunu għaddew minna snin u t-trawma hemmhekk tibqa', mhm. speċjalment meta it-tarbija tittieħed mal-ewwel pereżempju minn mal-omm li tkun għadha ma ratiex, wara ċesarja forsi. U żgur għax ċesarja jekk tkun emerġenza jkunu raqduha għax biex tkun raqdu. Pereżempju laqas tkun ġifieri tqum di minn għalija ħassib it-tarbija jekk f'każ li ma tkunx taf li hemm xi ħaġa ħażina u tkun ittieħdet mal-ewwel, ġifieri e, u mbagħad għandha xi ġurnata jew jumej oħra sakemm tkun b'saħħitha biex tiġi ħdej it-tarbija. u nkunu ftit sensittivi lejn lejn dawn in-nies lejn x'jiġri anka meta nisimgħu fuq social medias jew ikun ġara xi accident jew whatever dak naħseb l-ikbar weġgħa li bħala omm illum forsi nista' nifhemna iktar li tgħid u mela x'ħadet pereżempju waqt it-tqala biex ġralha hekk jew x'għamlet biex ġralha hekk. Xi kultant kull iktar persuna li mxiet kollox bil-eżatt. Eżatt. Bdejt astemmen kważi ġili ma kif jista' jkun dik il-persuna li qadet attenta għal kollox. Mbagħad forsi jkun hawn min jgħidu iwa iwa iwa. Ġifieri you can never you can never say, you can never judge, I mean. Dik biss naħseb li nkunu aktar sensittivi. Anke aħna bħala xi kultant bħala professjonisti mhm. ta' tant kemm tkun għaddejja gas down biex tagħti l-kura li hemm bżonn Żgur. lit-tarbija li xi kultant forsi wilek li nagħtu daqsxejn sapport lill-ġenituri jew narawhom ehm, ħanuża kliem forsi naqgħod tqil fitti ehm, li jridu forsi jindaħlu f'kollox il-ġenituri jew hekk, però fil-verità ikunu qed jagħmlu xogħolhom ta' Ekku. ġenitur, dawn qed imorru d-dar bidejhom vojta, so
Plus irridu jwiġbu għal messaġġi għax ovvjament il-familjari ħajkunu fuq xwik u kol, il-nanniet, it-sijiet. ħajibatu għallu mill-baby, dejjem mux il-lum. Dejjem weġġa ta' kull jumu. So, eħe, naħseb li nkunu aktar sensittivi għax fuq MPIC u għajmin tant kemm vast li ma tistax tiftaħ iktar naħseb mm. semmejna. Jina l-intenzjoni kienet li nsemmu il-proċess, inqajmu ftit kuxjenza, x'jiġri u ma jiġrix, għax forsi riċentament kien biba tiegħi għaddit minna ħassita għasta fejni, għax ovvjament ma kienx taf probabilment se jiġri ħadd ma jkun irid jaħseb fuqhom dawn l-affarijiet. Kulħadd ovvjament ikun jixtieq li jmur kollox sew u jgawdi dik is-sija sabiħa mat-tarbija x'in titwieled dik li x'in tiġi fuqek, il-golden hour li tgħidu l intom. Eh, kulħadd ikun jixtieq jesperjenza dik, jalla kulħadd jesperjenza imma hija tajjeb illi eh, nuru l-proċess, nsemmu l-proċess ta' x'jiġri meta l-affarijiet ma jkunux hekk. Ħalli at least, all right, m'hemmx għalfejn tistudja u tibqa' taħseb fuqha, ma at least at the back of your mind tkun taf mela jekk jiġri hekk. Bħal labor fil-verità kulħadd ikun jixtieq jeħles normali. Kulħadd ikun jixtieq jeħles forsi naturali mingħajr kemm jista' jkun mingħajr pain relief, jara tarbija titwielet. Imma jkun hemm każijiet fejn jkun hemm bżonn emerġenzi ċesarja l-aħħar minuta forsi x'ħin il-baby tkun kważi waseb biex titwielet. Ġifieri ħadd ma jkun jixtieq jesperjenza dik, imma hija tajjeb ukoll nkunu nafu li dik tista' tiġri u x'jiġri f'dak il-każ biex aħna nkunu preparati. Jiena il-sħab li jkunu ħajweldu dejjem hekk ngħidilhom, don't just stick to one plan. Għamel ħafna pjanijiet, mela jekk jiġri jekk inkun hekk ħa nagħmel hekk, jekk inkun hekk ħa nagħmel hekk. Għax you never know. biex tevita d-dizappunt, biex tevita trauma, għax hija faċli ngħid jino nixtieq pereżempju bejt naturali u jkun kollox sew. Mbagħad pereżempju jkollok bżonn ċesarja jew ma tibdix tinfetaħ u tħossok diżappuntata. Biss kif jista' jkun jien pereżempju għamil tant exercise u qatt attenta li mbagħad forsi tħossok li You failed yourself, u m'għandux ikun għax fil-verità. E u affarijiet li jiġru, għajmejn nifhem il dawk il-ġenituri li jħossuhom eh, diżappuntati jew b'xi weġe jew b'xi trauma. Pero l-iktar li kifet tgħid inti l-iktar li nintaqa' ma' ġenituri iktar milli huma essaġ bekket noqogħdu attenti x'ngħidu. X'ngħidu eżatt. Bħala professjonisti, bħala nisem barra, bħala ħbieb. Tzijiet, nanniet, whoever, għax naħseb iktar dik jibqgħu jġorru l-ġenituri. Mela.
Xi kelma li nkunu għedna, li forsi nippruvaw da kulħadd jipprova jweħħel f'xi ħaġa. Diki. Ġeneralment nippruvaw naraw l-om se nitfgħu fuqha, diġà jkunu għaddejjin minn dak il-burden u l-ordi kollu. Daw support, nismawhom, qed ngħid għalija stess ukoll ta' xogħol u hekk tant kemm tkun overwhelmed. Imbagħad tgħid il-lallu saħa tiġi staqsini jew il-lallu ġejjin il-parents jew illum ġejjin ir-relatives issa ħa noqogħdu nerġgħu domandi u mistoqsijiet. Ikollhom raġun, aħna għandna raġun min-naħa tagħna wkoll għax kulħadd ikun għajjien, però eh, xi kultant ġust kemm Nismgħu. Nisimgħu kelma nies, għax anke se biex u inti xrittu jien metlekx tieqaf taħdem qabel. Bla ma trid qed titfa' l-blame ta' dak li ġara fuq l-omm. Eżatt.
Mentri fil-verità jaf qas ikun il-każ, għax dan whatever has to happen. Jiena nemmen illi dak li ħajkollu jiġri se jiġri, ġifieri. Inqas ma nitfgħu blame fuq l-omm ħalli l-omm tkun psikoloġikament tajba iżjed aħjar għax ovvjament iżjed ħad tkun hemm għall-tarbija tagħha. Kajli ningrazzjak ħafna. Thank you, Mija dejjem niddiskutu naqa' suġġett sensittiv, imma nammirak li dejjem tilqa dak is-suġġeriment tas-suġġett li ngħidlek with open arms u tkun lesta li titkellem fuqu biex nedukaw in-nies.